Okay, guys, um, Rishilo lo vulavula ku be back capital. So guys, ka video leyi um ni ya ku scaneni ka ti-padra leti ti nga ta humelelaka ka vhiki leri nghenaka ka rona. So n'wina mi nga xava scanner na n'wina van'wani mi navelaka ku va na xona scanner lexi eh video leyi mi ta va mi dyondza swin'wana ku ri pipa ku endlaka njhani so because hi trader ka ti-time frame letitsongo guys hi nge hi nge skeni ka ka one month so hi ta sungula ku scanner from ka day one age four age one thirty minutes and fifteen so loko u ri munhu wa ku wa ku wa ku scalpa u nga loko u lava ku scalpa u nga cheka mapadrawo ka ka one minute so ka one minute kasi loko u za ku va na padra wa nghena wa huma so ma ni cheka ku a ku ri na padrao lana okay a ku zanga ku va na padrao so hi ta sungula la ka ka h four la ka euro ka g d p um eh, u s d so mo hi vona ku maybe ku nga va ku ri na padrao so mi nga khotsi guys ku ni mi byele ku maketana ro famba hi tindlela tinharhu mi nga rivali ku ni mi byele ku makete u famba so and then u retrace and then u tala ka supply then u ya hansi kumbe u ya henhla u retrace u tala ka demand zone ya wena and then u ya henhla so i think i swin'wana leswi hi swi vonaka so ma swi vona ku hi ve na a movement lowa strong and then se hi sungula ku va na market lowu ya ku henhla so hi expect-a ku ri market wu tala ka demand and then swi nga endleka market ya hansi so guys it's not always the case a swi humeleli every time sometimes market wa swi kota ku ya hansi u ya henhla u ta maybe la ka point le la la le henhla and then hi kona so ya ku hansi matimba so mi nga rivali ku xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka guys um a yo swi tiva ku ku ta humelela yini so most of the time yo predict yi endla leswi va ngo i prediction so yo predicta kwa maybe market wu ta endla so because a nga kona loyi a swi tivaka ku market wu ta endla njhani guys so mo yi zama ku scana ya mo yi zama ku scanner so because market ya hansi guys ni ta va ni scanner ama padraw lawa ya ku in ya kota ku market ya hansi because ma swi vona ku market u yeke ni nga hansi so a ni expect ku ni nga va ni ri ku xaveni ni expecta ku xavisa ni expecta ku market ya hansi u ta ta dlaya point leli and then njalo njalo a ni te yi za market u khuphuka u ya henhla so ka nkarhi wa sweswi guys ka ka ka four hour

pattern so loko badra u yi vona yi ku gatli no a b c d swi vula swa ku anenge lowu wu nga laha anenge lowu guys anenge lowu wa kusuka la u ta la na ka la a swi ringani so loko ku a no a b c d hi swa ka distance leya laha na laha a swi ringani so ka tipadra tin'wana loko para swi ringana fanele i ta yi ta hetelela laha ka 0.886 0.886 so swi nga endleka market as ni mi byele swi nga endleka market u ya hansi nyana u gama u vuya u tala henhla then u u ya hansi sometimes swa humelela kumbe hi va na padra leri va vitanaka crap so u ta kuma ku market u ya henhla and then ku va na nenge lowa u taku la and then market u va u u ya hansi so xin'wana na xin'wana xa humelela guys a ku na loyi a swi tivaka makete u ta endlani we just eh, anticipate yo yo yo predicta swa ku a ah, swi nga endleka makete endla so but so far ma swi vona ku already se swa tikomba ku ku na vanhu lava nga eh, xavisa already because ma vona a khandlelela green leli so swi komba swa ku van'wani va koho lava nga nghena lava tradaka strategy lexi va swi voni swa ku ku na padral so van'wani va nghenile kokola so swi nga endleka market u endla yini u ta la and then maybe ya henhlanyana u gama vuya ya henhlanyana and then maybe u ba take profit three swi endleka sometimes we u tala ka take profit two and then market ya henhla so xin'wana na xin'wana xa humelela so that's why ni ku byela ku loko u trader uh, a ti-harmonics loko u za u nghena la yi ku take profit u teka stop loss xa wena u ta ta xi faka laha ka u nga nghena kona swa ku hambi market u tlhela u ya ndzhaku a wu dliwanga u luzanga nchumu so loko u ta la ka take profit two then u teka stop loss xa wena u xi faka la kumbe u xi faka kun'wana la swa ku loko market wo sungula sola ku jika wa swi tiva swa ku hayi dinyeru so u yi endlile la ka ka ka ka point leyina dash base leyi so endlile so xin'wana na xin'wana guys fane u protectara a mali ya wena first thing you need to protect your money so loko u trade guys first thing lexi xi endlaka swi lava u meka sure ku mali ya wena wa yi wa yi protectara loko u za u nghena ka trade u endla mali move stop loss xa wena so that hambi ku endleka yini wa swi tiva swa ku hayi wa ri safe so yeah guys ku na padrao la ku na padrao lana ya le ka GDP USD and then sure ku loko ya ka loko ya ka euro usd maybe hi ta vona ku ku na patu rin'wana because gdp na euro usd swi swa fambisana so let's see uh, i say i say endla leyiwani guys i say endla but loko u zama ku yi drawa manual hi drawa hi manual so because this software guys ya ku pfumelela ku endla xin'wana na xin'wana so loko u ku draw wa yi vona ta ku byela ku apa draw leyi u khulumaka hi yona mfoti a yi se hlangana um but loko u wo za ku magnetic yo endlela ka zero u ga mu susa nenge lowu u tlakusa nyana u vona ku endla yini ya ku byela swa ku na bad pattern and then bad pattern ya kona ya ku byela ku swi ta lava ku nghena kwini la ka la ka ka line lowa yellow lowu so guys as ni mi byelile ka GDP um USD swa ku swi nga endleka market u ya hansi nyana u ya henhla and then loko u fika lawani and then u ya hansi so hi ta va na swona guys hi ta va na swona ka GDP USD already se ku na padrao mara laha a li se helela laha jota so hopefully maybe by um, next week maybe wawumbirhi kumbe wawunharhu hi ta vona already padrao leri se li li hlanganile padrao leri se li hlanganile straight and then we can expect the market to just uh, come to this point lawa ni vona faka hi hi le ni nga yimaka nga na vo fifty percent so Yeah, man, change our color in the black. So yeah, my bona guys, and it also aligns straight. So my bona go it's hammer straight la. So we want another uh kuna leswi swi vitanaka the last leg. So mavona market loko suka laha u te i u ya hansi and then u ya henhla so a a a a nenge lowu a nenge lowa movement lowu nga ya henhla hi wona u nga producer-a a nenge lowu so ma vona and then u dlaya ponti leyi so a ponti leli li na ntikelo swinene ngopfu li very strong so this is a significant market point so a ponti leyi na signified ngopfu ngopfu exi mutani rivala lexi portuguese a ni xi tivi kahle so swi nga endleka makete u ya kwini tala u tala straight ka 50 percent squenta percent ya movement lowu and then loko fika lano and then we can expect to see move loko wa ka hansi ngopfu so guys yeah i was just analyzing euro usd and gdp usd eh ya so ni vona madojo mapatrawo lawa leya gdp usd se yi helelile mara na yona yi nga tshika yi tlhe yi henhlanyana and then before yi ta ya hansi so a hi ngheneni ka ka leswi swi na entry entry guys manghenele entry because vanhu vo tala va bayiziseka la ka ku nghena so ni mi byerile ku ku na tindlela tinharhu guys you can use your entry hi tindlela tinharhu ya ku sungula i makhandlele so for example u kuma ku ku na khandlele la la so ko la la ka entry la la ka ka ka swikwenda percent u kuma ku ku na khandlele la so then ku va na lin'wana So this is a bearish engulfing guys. This is the engulfing. So wa swi vona swa ku swa ku komba swa ku ku na vanhu lava nga xavisa hi ntikelo swinene. So you can still use candlestick. U nga tirhisa ma mavhela lawa kumbe u tirhisa leswi swi vitanaka ku i trend line. So what you do, you just take your a trend line ya wena u yi veka la so va ni endla ku yi va black so you can use your trend line guys you can still use your trend line so u nga user trend line ya wena and then maybe loko se market u fika la break and then come back and then u nga nghena kun'wana lana and then the market goes down so i tindlela timbirhi leti u nga tirhisaka tona leyi ya vunharhu hi leyi u tirhisaka RSI so u nga tirhisa um, a indicator leyi vitaniwaka yini RSI so let me just show you uh, nga ta ku ni ta lapa draw leyi nga humelela kumbe let me just use this one so that mi ta swi twisisa nga se humelela because loko se nchumu xi humelelile a wu koti ku swi vona ku a swi ri njhani before so so hi leyi eh, RSI u yi veka ka period of 13 loko yi pfula u nga se yi cinca yi va yi ri ka 14 mina ni tirhisa 13 so you just do it like this mo ni cinca korle e eh, tlana matihlo okay so yes so i'm gonna use this black one so ka RSI guys lexi u lava ku xi vonaka already ma swi vona ku ku humelelani so wa vona ku ri point leyi i ya henhla mara wa yi vona RSI ya wena swa ku a yi le ku yeni henhla hi ntamu so na loko market wo ehla u ya hansi u ya henhla u tala ka point leyi so from ka point leli na point leyi la limbirhi wa vona ku swi tlhatuka mara loko RSI ya wena yo ya hansi yi gcina yi ku i so ta yi vona swa ku hayi mani ya ku byela swa ku a price a ya ha ri na ntamu wa ku ya henhla so va na ready swa ku price ya kwini ehansi so that's another strategy kasi i strategy xin'wana lexa xa RSI so u lava ku vona a price na ya henhla mara RSI ya wena loko yi ehlanyana hi mhaka a movement lowu nga ta ehla u tlo ya henhla u ta yi vona RSI ya wena leswaku yi nga ta ya hi ntamu yi ta va yi ta ku nyika leswi hi swi vitanaka leswaku i divergence so ku ta va na ku hambana ka price price yi ta va ya henhla RSI ya wena hansi so swa ku komba swa ku no laha a momentum the price momentum it's becoming weak so ya ku komba swa ku a ku ya henhla price a ya ha na ntamu wa ku ya henhla so hi expect-a ku ku humelela ni ku va na na ya futhi hi leswi laha guys hi lava a a nchumu ya so hi leyi laha na ku mi komba swona laha ka ya so for example guys a hi swi teke leswaku um i padra ya hina leyi ne i padi ra ya hina so hi ta swi teka swa ku a hi ri na padi rawo laha example so wa yi vona swa ku humeleleni a price ya hansi yi tlhe yi ya henhla so mara wa vona swa ku la swi ya henhla so let me just sorry guys ma ni endla ku swi va na ku vona ka kahle so wa vona swa ka point leli na ku fika la ka point leli a a a swi ya a swi ya henhla so mara wa yi vona RSI ya wena RSI ya wena wa yi vona swa ku kususela ka point leli na ka point leli swa ku ku humelele yini a RSI ya wena ya komba swa ka price a ya ha ri na ntamu a ya ha ri na ntamu wa ku henhla so na tshemba ku u le ku swi voneni guys na tshemba ku mi le ku swi voneni wona hi ndlela ya ku suka la so wa vona swa ka point leli na ka point leli la vumbirhi leli na ka point leli na la wa swi vona swa ku swi hambanile a press ya henhla a ri sa ya wena ehansi so i i that's another eh, Third way i ndlela ya vunharhu leyi ya ku komba swa ku price ya hluleka ku ya henhla mara se u va ready swa ku price ya endlani i ya hansi so na laha loko market yo ya hansi yi tlhe yi tlakuka yi ta laha so loko ku i ya henhla so hi la ku vona RSI ya wena yi hluleka ku yi endla leswi press yi endlaka swona so loko yi za yi fika laha swa tikomba swa ku no ku na divergence laha ku na ku hambana ka press a press na RSI a swi tlhangana swi pfumelelana so swa ku komba swa ku oh swi le press ya hluleka ka henhla so hi expecta ku ri ni market u ya hansi so i ndlela ya unharhu so ni ta tlhela ni ku repeterela swona so ku na ti-candlestick u ta vona khandlela ya so so this is a bearish engulfing so swi komba swa ka khadle leli li tlula lelin'wana se la komba swa ku na lava se va nga xavisa la and a ni ma swi tiva swa ku forex guys a yi controlawuri hina wena hi lot size ya wena ya 0.01 u nge u nge yi fambisi u nge yi endli na movement a khandlela li to hwini u nge endleki nchumu mara ma-big bank a mabangi loko u za vona khandlela so swi tivi swa ku kona lava se va nga va ka mabiliyoni that's why u vona swa ku se ku va na khandlele so swa ku komba swa ku no se ku na lava se va nga xavisa so nghena na vona u ya hansi wa ni twisisa so ya vumbirhi hi leya train line so u nga ti vekela train line ya wena loko i breaker retest of the train line then u nga u nga nghena so swi ta ya hi wena ku hi xihi strategy lexi u xi twisisaka hi simple a simple simple met method ya ku ya we ya ku kota nghena so which one is the simplest method for you to understand your entry so you can use the candlestick u tirhisa ti ti ti ti trend line or u tirhisa RSI but for me I feel like RSI is the best this is the one that I use depending ka ku um what type of uh, pattern it is and then kuna momentum kolani makhandlela ma endla njani so sometimes i'll just use the candle loko ni vona candle la so then ni nghena la stop loss xa mina xi veka la and then ni cheka ti take profit ta mina so sometimes ni tirhisa rsi na candle stick or sometimes ni swi tirhisa hinkwaswo loko ni vona swa ku a yi padrawu leyi a ni yi tshembi kahle so i'll just use the three of them so loko ni vona candle la so confirmation number one ni vona break of trend line so confirmation number two ni vona divergence confirmation number three then i know ku ri okay i can risk my money on this trade ni nga riska uh, a mali ya mina ka trade leya so so ya yeah, guys loyi a vulavulaka bibak capital a ni la ku swi tatela ka video yin'we because u ta gcina se u bayiziseka u nga swi tiyisisi ku a ah, ku humelela yini lawani so ya yeah, guys uh, vhiki leri we are expecting to see a down a downtrend if it's possible so hi ta vona ku ku ta humelela yini from mundzuku loko market wu pfula hi ta vona ku kahle kahle market wu endleni so yeah i'm expecting to see uh, euro usd going down if it's possible loko ku uh, a supply leyi ta va respected loko nga respected then hi ta vona a ku ehlanyana and then hi vona market ya henhla so loko za endla so we are expecting to see some demand to hold and then price ya henhla so anything is possible guys let's just watch and see ku ri ku ta humelela yini so loyi a vulavulaka i bba capital um video leyi a ni nga la ta yi lehisa